Zirlaite chibai ka buk vek a che u. Zirlai sawm pahnihna kan zir mek a, a bu chhung thu kan la sawi chhuak chiah lo na chungin thu har lutuk hranpa a awm lo niin ka hria a, nangmah niin ka sawi tawng khan lo chhiar chhunzawm ula, engemaw harsatna in neih chuan engtik lai pawhin in rawn zawt thei reng a ni tih kha kan hrilh nawn leh duh cheu a ni. Tunah chuan zirlai sawm pathumna Mizo Thufing an zir chhunzawm dawn ta ila, tha in kan hria a. Mizo Thufingah hian Mizo hian Thufing hrang hrang tam tak kan nei a, amaherawh chu kan zirlai hian Thufing chi hrang sawmhnih a rawn la chhuak a, chungte chu tunhunah hian kan zir dawn a ni. A hmasa berah chuan ai upa te zai an ngai ngai e tih a ni a, chumina sawi tum chu ai upa te an hnial ngai lo, ai upa ten thu an sawi chu an ngai pawimawh thin, an ngai thla thin a ni, ai upa te thu anga awm tur a ni tihna a ni a. Tin, pahnihna chuan inhnial nikhua ai upa te aiin ṭawng hnuhnungah an ṭawng ngai lo tih kan hmu leh bawk a. Hei pawh hi ai upa te zah chungchang sawina tho a ni a. Ai upa te thusawi te kan Rilrem zawng kan ngaihdan a lo ni chiah lo a nih pawhin ai upa te chhan zawt zawt ang chi te, tin an tawng tawh loh hnua la tawng zel ang chi te hei hi thil mawi lo tak a ni, tiin kan pi leh pute khan an lo inzirtir thin a. Chhungkuah pawh a ni maithei e, nu leh pa te pawh kan duh loh zawng tak, thil te pawh an lo sawi a, an lo ti ve palh thei a kan u te pawhin. Chuti ang nikhua te pawh chuan a thiam zawk kan lo ni nih pawhin an aia tawng nuhnung emaw anmahni chhan zawt zawt ang chi kha thil mawi a ni lo va ni tih an lo sawi na a ni a. Tin pathumna chuan Sunhlu kungah thei dang a rah ngai lo tih kan hmu leh a, sun hlu kan hria a, sun hlu kungah chuan sun hlu bawk a rah thin a, serthlum emaw sertawk emaw a rah ngai lo a ni. Chutiang chiah chuan mihring te pawh kan nihna ang mi zia leh khatia ang chiah khan kan fa te pawh an rawn awm leh thin a ni tia an sawina a ni a. Vawinia mi tha tak fa te chuan a tlangpuiin mi tha leh khathiam chuan mi leh khathiam bawk khatiang khan An rawn hring chhuak a, mi dang daih hi an hring lutuk lo va ni tih a kan pi pu ten an sawihna a ni. Palina chuan tui bawhnu a ruh theih a ruh leh theih loh tih a ni a, tui leia a buak tawh chuan ruh a har em em tawh thin a ni. A ruh leh theih tawh lo ang tluk a ni a. Chutiang chiah chuan engemaw thil kan tih tawh te a lak let theih tawh loh a, Chuvang chuan kan thil tih hma hian eh Sap ho vina an sawi ang devin i tih hmain en lawk thin rawh tia fimkhurna thu an lo sawi ang khan Pi leh Pu te pawh hian thil reng reng hi i a hnuah chuan thil a pawi tawh hnuah chuan a siam that leh hi buaithlak em em avangin tui pawh a baw lo tura eh kan fimkhur a ngai a ni tia an sawina tawngkam thufing tak mai a ni a. Panganah chuan tuikhur leh kawngkam tui an ti duh dah ngai lo nun chhiatna a ni ngai e an ti a. Tui chu tuikhur ami an chawi thin a, tin, hmanlai phei chuan kawngkamah tui fim tak tak tui hna te a awm thin a. Khatiang kha kan pi leh pu ten a pawimawhna an hria a, tui hi nunna hnar a ni a, an hlut em em a ni. Khatiang ang chi lo tih duh dah emaw, lo tih bawlhhlawh ang chi kha thil thiang lo tlukah an ngai a, a ti bawlhhlawh emaw, a lo ti duh dah ang chi an awm a nih pawhin, an nun a chhiat phah hial thin nihten an ngai thin a, tui in tur nunna tui an ngai hlu em em a ni. Parukna chuan mi aiin an at man an chawi seng lo, mifingin an fin man an ei seng hek lo. a ti a. Mi a chuan an at man an sawi seng lo, thil engemaw an ti sual a, an tawng sual a, kha khan an nun kha a vawl let thin a, an nuna harsatna tam tak khang an at avang khan a thleng thin a ni. Chutih rual erawh chuan mi fing chu an fing a, kha an fin man a kha an ei seng lo va, anmahni leh an thlah te thleng pawhin i ei tur, chen tur an hmu chhiah thin a ni. Chuvang chuan kha kha a rawn sawi tum a ni a. Pasarihnah chuan mahni infak leh sakhi ngalah engmah a bet lo tih a ni a. Sakhi ngal kan hria a, sakhi ngal chu a fip ral mai a, i thaute A ti te emaw a awm vak lo. A fip ral mai a, engmah a awm mang lo tihna ang tluk a ni a. Chutiang chiah chuan mahni infak te, mahni insawi mawi ching te hi miten an ngaina lo va, an ngai sang lo va ni. An lamah mi an ṭang duh lo, kawm atan pawh an duh lo fo ṭhin a ni tia an sawina ṭawngkam a ni ṭhin a. Tin pariatnaah chuan thing chu a kung a that leh a rah a tha a, a kung a chhiat leh a rah pawh a chhia tih ni a, hei pawh hi ni China pathumna mi kan sawi ang tho kha a ni a, thingkung tha na nana chuan rah tha, rah tui a chhuah thin a, mahse a kung a chhiat a, a nget a lo awm a, eng emaw khatiang a nih chuan. A rah pawh a tui lo va, a rah pawh a sawng a, a te a, chutiang chu a ni thin a. Chutiang zel chuan mihringah pawh a ni tho va, hei kan pi leh pu te khan inthlahchhawnna chungchangah te pawh an lo sawi thin a, an uluk em em a ni. Mi mihrisel lo chuan fahrisel lo a hring thin teh an ti a, vawiinni thleng pawhin a ni a, inthlahchhawnnaah hian natna inthlahchhawn ang chi te pawh tam tak a awm a ni. Khatiang kha a nih avangin i nu leh pa hrisel lo tak te, nu leh pa tha lo tak te, mi ze tha lo tak te chuan an fah pawh mi ze tha lo te, hrisel lohna te kha i a hlan chhawng thin a, chu chu thingkung atanga teh khinin an lo sawi thin a ni. Pakuanah chuan mi rawngra an dam rei ngai lo a ti a, thu a hrilh fiahna khan rawngra kan hmu a, mi nun rawng tihna a ni a, mi nunna pawh lak mai ching ang chi kha a ni a, khang ho kha eh an dam rei ngai lo tiin pi pu ten an lo sawi a, eh mi nunna lak te eh tual thah ang chi te kha an duh ngai lo a ni. Sawmnaah chuan nu leh pate kutthlak ching chuan an chhia an dawng thin an ti a. Nu leh pa kutthlak ching hi mihringah hian an lo awm ve thin a, chungte chu an chhia an dawng a, an nun kal chho zel tura an hmuingil ngai lo, an tluang ngai lo tiin an sawi thin a ni. Tin, sawm pakhatnaah chuan rannung an sawi sa ngai lo, fa piang sual an hring duh an ti a. Rannung hi pi leh pute khan tul lovah chuan an sawi sa ngai lo, sa an kap thin tih kan hria a. Amaherawh chu an nawm an mak ang chi a, rannung sawi sak kha an duh lo. An fa piang sualin an rawn piang thin a ni, an hring thin a ni tih te kha an ni a, an fimkhur em em a ni. Tin, sawmpahnihna chuan rung hmang leh tualthahna kut chu mal a sawm ngai lo tih kan hmu leh a. Mi ruk a ruk a tual a thah chuan kha a tualthahna kut, a ruk rukna kut kha thil dang, hna dang te pawh a lo thawk ve thin bawk mah se, a hmui ngil ngai lo va, a tluang ngai lo a ni tiin an lo sawi thin a ni. Tin, sawm pathumna chuan thin ur laiin thu an pawt chak ngai lo tih kan hmu leh a. Pawimawh khawp mai a tiangte hi thin ur reng reng chuan thu tlukna lian tham hi siam loh tur a ni tiin an lo sawi a. A chhan chu kan rilru ngaihtuahna hi kan thin ur, kan thinrim lai chuan a fim lova. A fing lo bawk a ni. Chuvang chuan pi leh pu te khan an thin ur lai chuan thu tlukna thu engmah hi an pawt chat duh lo a ni. Ngawih mai rih te kha a him zawk an ti thin a ni. Sawmpalina chuan tual laiah zu an rui ngai lo, phungin a keuh duh. Zu hi kan pi leh pu te hunah khan an in nasa khawp mai a. Patling phei chuan an in tinah an nei deuh vek thin a ni. Amaherawh chu mualpho khawpa zu rui an tih ang kan tih ang chi kha an duh lo reng reng a. Nula tlangval te phei chuan eng emaw an kutni khatiang pawimawh ang chiah khan an in ve zauh a, mahse tumah an rui che ngai lo. Khatiang ruih ang chiah kha mualphona tawpah an ngai a ni. Sawmpangana tui thiam tuiah an tla a, thing thiam pawh thingah an thi. Hei hi mihring hian theihna, thiamna kan nei vek a. Hei tunlai tawngkam tak phei chuan profession kan nei a, kan khami kan hna thawhna hmunah khan mi hi an thi tlangpui. Driver anih chuan motor accident ten an thi a, pilot anih chuan thlawhna kaihnawih thilah an thi a, chutiang zelin. Enge Captain Navy te chu lawng chhiatna khatiang khan an thi ang deuh khan thing thiamna nana chu thingkung atangin an an tla a, tui thiam pawh tuiah an thi fo thin. Thiam lo tan chuan lawn ngaihna a awm lo va, tuia chen ngaihna a awm lo va khatiang deuh kha an ni tiin an sawi thin a ni. Tin, sawmpurukna chuan hmeichhe sual in laina an um darh an ti a, hei hi hmeichhia mo mipa in an lawi thin a. Chutiang nikhua chuan an mo an hmeichhia te an sual chuan laina zawng zawng um darh tu an ni fo thin. Inchhungkhur ah hian hmeichhia hi an pawimawh khawp mai a, Hmeichhe tha chuan chhung leh khat laina te a hui khawm a, chutih rual chiah chuan hmeichhe tha lo chuan khang laina zawng zawng anmahni rawn hnaih tur leh rawn bel tur te, rawn chuang kai tur te kha a lo hnar a, a lo ti darh thin a ni. Sawm pasarihna chuan thing delh loh, lung delh loh chu an sei lian ve mai a ti a. Pi leh pu te kha an inhnemna a ni fo thin. An hun lai khan fa an ngah a, indanna leh khati ang chi kha a awm vak lo. An theih chhung chu fa kha an nei thin a, chung kawngah chuan anmahni inhnem nan khan. Mihring kan rawn pian chhuah tawh chuan thingina a delh bet tlat emaw, lungina a delh bet tlat emaw a nih loh chuan kan lo thang lian, kan lo sei lian ve zel mai nei. Pathian hian min lo enkawl a ni tih kha an innghahna a ni a, tiang khan a nih pawh a ni a. Mi an lo pian chhuah tawh chuan hrisel lohna bik tak an nei te a nih ngawt loh chuan mi puitling a tiang khan an lo thang lian chho ve zel. Pathianin min enkawl a ni tih kha Hetah hian a chiang awm e. Tiin sawmpariatnaah chuan ar talh dan chi khat chauh a awm lo tiin kan hmu leh a. Hei hi ar hi chi hrang hranga talh dan a awm a, hmanlai chuan a vuaka vuak hlum te pawh an talh dan a nih tlangpui a. Tin chu bakah a nghawng a han zai te tin, Pawn chhuak te chu sairo kher te pawn an per a, silai te pawn an kap thin a ni tih kan hria. Chutiang chiah chuan an sawi tum lai chu eng emaw thil kan han ti a, kan tih tum dan anga a lo hlawhtling lo nih pawhin beidawng mai lovin kawng dang kawng hrang khan khakhan thil tum leh kan Tih tura kha a la tih theih zel tho a ni. Kawng khata lo hlawhchham mai la, kawng dang kha a beihna a tih dan a la awm a ni tih lai kha an sawi tum a ni a. Tin, Sawmpakuana chuan tumna a san leh tlakna a sang hei te pawh hi a dik khawp mai a, tumna a san leh tlakna a sang mihring hi kan rilru hian thawi tak min kaihruai a ni. Tunah ngei pawh hian nangni pawh class chen in ni a, I nangmahnia theihna awm kha i nangmahni vek khan inbenghniamin inchawisang thei a ni. Hei Mizoramah pakhatna te, top, topper te, top ten te kan hmu thin a. I khawilai school emaw atanga i khawilai school naupangin emaw an ta bik tur a ni lo. I ta tur a ni, ka ta tur a ni tih lai hi kan chian a, kan tumna kan tih san phawt chuan kan rilru khan kan theihna kha thui takin min hruai dawn a ni tih lai kha kan hriat reng a pawimawh a. Chuvang chuan kan tumna san phawt chuan kan tlakna pawh hi a sang dawn a ni tih lai kha kan hriat reng a pawimawh. Sawmhnihna a tawp berah chuan tual thah chu mahni chungah a tlak loh pawhin thlah te chungah a tla an ti a. Hei mihring thil tih hrim hrim hi a an chhia te pawh a ni a. Tute maw kan va lawh a, i an sawi dan chuan kha kha tuman an lo dawng duh lo va, a kal kual a kal kual a kha kan thil tha lo tih, kan thil tha lo sawi te kha Tu man an lo dawng duh lo va, a kal kual a kal kual a, a tawpah chuan a titu chungah bawk khian a rawn let leh thin a ni, an ti a. Chuvang chuan heng thil tha lo tual thah kan han tih ang chi te, heng ang hrang hrang te hi pi pu te khan an duh lo em em a, a theih chin chinah chuan eh tlan chhiat san tih loh hram hram an duh thin, an ti ang chi te pawh kha an chungah a let leh a, Tualthahtu tu emaw kut avang khan an thi ve leh ngei ngei thin. An dam laiin tuar chiah lo mah se an thlah te ten an tuar thin a ni tih lai kha pi leh pute ngaih dan a ni. Kha kha kan zirlai te chu a ni a. Tikhan uluk takin a buh en chungin lo ngaithla ulang. Eng emaw hriatthiam loh kan nei a awm a nih pawhin kan sawi tak thin ang khan engtik lai pawhin kan inzawt theih reng a ni tih kha kan sawi nawn leh duh a ni e.